Lyel lidokta lukwiya me laco hospital. Lyel lidokta lukwiya yam obedo dano ma iye yom tutwal, obedo dano ma maro kakane. Dong ka tin en peke i lobo, wan macalo wadine, first of all wadine, lureme, lutinone ki dong lwak koko lumuku macalo kaka Acholi, kaka Luo Wan pe wabiye ni ngato mo olany, famili pa Dokta Lukwiya ni ngato mo olany ma wan pud wakwo, pe obitimme. Dong pi man amito wacone malongo ni ladit zeru, zeru wun ki dekoni Margaret. Wun ki min oti Margaret ladit Zeru, wun pe wubilanyo lutino pa lyel i dog ta lukwiya, pe wubinywarogi, pe wubilanyogi, pe wubiunogi, dok bene pe wubinyero to pa wongi ka ce wan pud wakwo. This is an assurance. In latela mo keken ma zer olwongi ni icit i kacokke me lyel kun nongo lyelle kimito timo tim anyua iye, in latelane, wabi firing in ci wiyi obiyabo tic. Ladito kin PP ka ibicito i lyel, nen ni ibedo latela maryek. Lok kom wod pa lyel-li Dokta Lukwiya, Wan omito ni kikwany lyelle ki ci yik i ganggi. Ka pe kibiyiko i ganggi ka ka ma yam kinywalo iye Dokta Lukwiya, ci walego ni latin pa lyel-li Dokta Lukwiya ka tin kwone orweny, kiyik en in a decent way labongo kelo lewic i doggola. En obedo latin laco. Dyekal pa wonne macalo lyel-li Dokta Lukwiya en aye dyekal ma kitwero yiko iye en latin-ni enoni. Dong in lalago mo? Bed ki woro i dyekal pa lyel lidokta lukwiya. Ka ilako dako, konywa akonya ki woro lutino. Man aye cik Acholi ma pe bitur, dok wan pe lutino, wangeyo ngo ma tye. Yub moni ni wun wutye ka yubo ni wun wubicito ka yiko latin pa lyel lidokta lukwiya, wun wucito ka yikone i dyekal pa zeru, pe obitiyo. Lukoto bi goye wa ni kwedwu weng, pe wutem, pe wutem, neno ni anyua. Wucak meeting me lyel odoco, ladit zeru abuka, lyel pe ki tuk kwede, lyel pe ki lany, pe ki tuk, pe ki nye, pe ki tuk ki lyel. Zeru ka imito yiko latini mo i dye kalli, yik latini ma in inywalo wun ki Margaret. Ento latin pa lyelli dok ta lukwiya kikwany kiciyiko i dyekal pa wonne. Ka dong okwero ni pe kiyiko bot wonne, ci kiciyiko i dyekal pa kwarone. Ka okwero ni dong pe omito kiyiko i dyekal pa kwarone, ci kiciyik bot dadane. Wuciyik i dyekal lajema kuca, wuyik i nget dadane. Waye. En alany mo ni kinyero to, wubimato mac ma wiwu pe obiwil. Cik acoli pe tur. Tek ka wutimme miu miu ki yub me lyel, ento dong waneno komitti me lyel bene dong ocako keto luloka Waganda, Waganda aye dong tye komitti me finance. Kong kong komitti mo keken ma Waganda aye doro wiye, komittine nyako nyige bot Acholi. ming pe kinwo. Ludito Acholi, wun rwodi, Dokta Lukwiya obedo dano madit tutwal i doggola pa kaka Acholi, doggola pa Luo. Dokta Lukwiya okonyo kony mapol, onyuto marne wa weng, lake gak woko wa komiti cawane kani kikwany calle kiketo i kor dano lak Dokta Lukwiya tye woko lyelli. pe wubilanyo lutino pa lyel-li Dokta Lukuya ma wan pud wukwo, nongo wutye ka temo lanyo wan weng. An aloko macalo wat, aloko macalo wat me i dyekal, pe dok wat mo ma kirayo araya, wat me i dyekal ikome. Pe wutem, ka wutemo wubimato mac mo ma wiwu pe obiwil, pe wutem. Ludito orwodi, ludito odini, Acholi elders ki acholi politicians, lutela pa youth, ming timo wu wuye ming eni time, wubi kwera pi kwo wu kolo, ming pe ki nyebe dogola pa acholi. I kare ca wan wabedo ka waco ni zeru ogagege i wi jami pa lyelo lukwiya, dano pe ye ya wutim lebe rac, wa waco ni zeru ogagege i wi jami pa lyelo lukwiya, wangom bene myero igage iye, ot bene myero igage iye, Dako bene gagge iye ngo ka dee kwanyo dako wek jami pa lyel-li bot lutino ne ki wadi ne ming pe kinwongo kor tem tuku ki yub me yik wubi niang ni lut kot ki ci yik latin i dikal lawon ne onyo i dikal ladada ne i nget dada ne onyo i dikal lakwaro ne wa bedo maber kedwu ka wutime miyo miyo wiwu pe biwil.